my country pipo una welcome back to my channel today bella don come out come advise women wey be say dey pursue men wey dem no know where their source of income dey come from and in the process fans don drag her sister sandra enter this her her unsolicited advice wey be say she give fans and also miracle for twenty eighteen big brother naija di winner im don finally graduate di pilot school so since miracle win big brother naija for dat seago sorry double wahala season di guy we never hear from am di boy just carry di money comot for social media if you go to his social media handle you go see say e no dey e no dey post for years now di social media handle just dey dormant so all of a sudden we come see omo guy omo guy don come out to come share di good news na so e dey be sometimes wen good tin dey happen to you try make you dey shut up your mouth make you make sure say di tin don you don achieve am before you tell pesin no be sey person wan wish you or something even though sey voodoo dey dey exist but sometimes person no need to open im mouth wish you bad but for inside their mind dem don already wish am talk sey ah this person oo I no wan I hope this thing go spoil you no know the kind prayer wey person dey pray for you for inside mind so e dey good sey if you get good news shut up your mouth wait first make the thing don manifest before you make am um make the huge announcement so the guy come come out come tell us sey see oo the thing don finally happen oo He is now a certified pilot licensed by di us aviation authority. All di men wey be say win Big Brother Naija, they are doing something meaningful with their life, all of them. Our women, I no know, na so so from one drama online to another, one drama online, see Miracle now, he don go school, he don learn something, he don come out, see Laycon, Laycon don graduate for one London university, Him don cop am. Efe, concentrate on the music, you no go ever see Efe for any controversial post, na so life suppose be, but our women na everyday online people dey drag them, God go help them. Na big congratulations to um Miracle, I wish him so many more success for him life because the boy na one very sensible boy wey be say no ever give us wahala for internet. So unto Kiddwaya matter, make I talk about Kiddwaya party wey be say e do last night before I enter Bella matter. So yesterday Kiddwaya im come out come call out um some of im paddy dem for Big Brother All Stars and other Big Brother season to come help am um follow am celebrate that im new um say im dey call midnight mocha. say na french na french restaurant una dey see am for the screen una fave different of una fave come you dey see the like of cross adekunle tolani baj ozo most of them even miracle op from um big brother titan that one too come hermes ike you know but ike must come na um perez sef even come white money so so many of them from the all stars season boma you know say na boma na person wey be say him dey always dey everywhere any party wey be say big children dey dey him dey always wan put himself for there so the guy dey chase fame like say tomorrow no dey even sheik sef come una remember say some people dey dey even before dey dey compare sheik and kid wire that year o but the kid wire no even allow shakes and kid wire no even allow fans even come in between them say two of them are from different rich families and they come together to come suppress fans hating hating uh, them individually and come concentrate on what they bring money for them and that's so it's supposed to be if all these people and Nigerian people fit forget about their fans hating on each other I believe to say all of them go be friends they go help each other grow more but no Unto Bella matter, Bella come out to come advise women and the thing no sit well for people because they come come out dey point fingers at her sister wey be baby mama for Flavour. So she come come come write say ninety nine percent of Nigerians don't care about how you make your money, they just want to hype you and tap into your wealth without caring about your source of income, it even feels like doing an illegal job

fans dem must always look for sometin to take drag pesin pesin dey advice you say see life no be dis one na even rich pesin o is not as if Bella is even poor make una no think say because her papa no dey or wanti wanti she is not poor if you really wan go browse about di history of dis Okoagbe pipo you go see say dis pipo dem no really poor at all but dat one na story for anoda day. as she make dis statement finish na so pipo come dey come and say madam your sister na pesin wey be say dey pursue man dey wan dey dey she be baby mama for man she no even know wia e wet come from all those type of tin she dey she wan shook hersef for flavour life because she dey broke one tin one tin so make I just read wetin dem tok so di pesin di first pesin here come say don mind her her sister has two kids for a man who refuse to marry her

Me as e see me so, anything wey be say person do for big brother house, me I no dey judge the person based on wetin you do for big brother house. As a matter of fact sef, if you even come out of the house, na when you when you F up na I go take yab you. Ehen, but if you be person wey be say you dey always do the right thing, you no go see me drag you. For this particular statement wey this person make now, I no see one single sense for inside. You dey tell you dey talk now talk say Bella dey stay with her man for two years. Na your man na im she go stay with? One thing wey be sey I don understand for dis life, you see dis life don't ever judge anybody for something wey be sey you never experience, no try am, because you no know wetin dey wait for you for front, what if for front you come see yourself in dat kind situation, na so e dey be oh, circumstances dey change person, dey make you do things wey you no believe sey you go ever do for your life, so make everybody just dey calm down,

Another place come go come say only sensible people will take her advice, fools will find a way to bash her. Exactly. Bella na one person wey be say no really give me headaches if she come out of Big Brother house and eh, whether she stay with Shex or not too, it is none of my concern. This Bella advice, if you like, take it or leave it. They say a word is enough for the wise. If you wan dey waka up and down, dey follow people, just dey pursue money like mumu when you no know where the money come from, your eye go clear one day. Una take care, una bye.